Wala hamdulillah nagaa akkam jirtu? Wala hamdulillah faya keeti? Dalagaan bareeda wala alhamdulillah. Haarofti immoo wallahi waan jabate jira ganna. Nagaa qabdaati? Nagaa qabda? Eh? Maa baddee qoo hikkatti? Ah, no, mana wifi jirta turte Yoreef? Ah, qoy kan isin jedhu. Innaa wayii natti himatanii beekte waa'ee kan kee kana jechuu. Wayii natti himatanii beekte Ati obboleettii Abdulaziz naan jedhan yeen obboleettii Abdulaziz minaamin jedheeni. Innaa namni yoo biyyuma keessa irraa as na himata nama si cinaa jiruutu natti himatee beekte. Innaa shamara takkaattu si himata beekte. Shamarree takka si hima ta'an obboleessa keetii maal naan jennaan inni kun feesbuuk irraa ni jirtaa miree ati piroofaayilii kiyyarra. Innaa maal keeti jennaan obboleessa kiyya maal jedheeni ani waa akka nan bahine kaan nama na gaafate hundaan obboleessuma kiyyadhaani. Innaa ammaan waan ajaa'iba tokko natti himan garuu dhugaa ta'aa fi soba ta'aa kaamee ani simarraa adda baafadha. Maal? Innaa tanaan dura shamarree wal eh, dhiyaattee ni beekta? Eenyu ishee? Maal jette? Isii kaasitti maani duuba kaa dubbiin jajjaba wayitee akka isiin natti himtetti maalinni minaa min jennaani annaa lakkoofsa naa kennaan jette maani rakkina jira annaan eennaan jette cumaan lakkoofsa kiyya ka iimoo kennee fi iimoodhaan sagaleen isiin na waraabde sagalee ajaa'ibaati ani soba taaf dhugaa ta'a adda baasuu didee maani jennaani abdulaziz akka itti wal jaalannaa. Naqaata wajji jiraachuu eegallee na ulfeessee narraa badee jette. Ee, Maal jette? Ayi isiin bari biyya keessa jirti. Eegaa maal beekareen sobaa fi dhugaa ammoo ansimarraa hin adda baafadhaa beeyte.

Ayi jechuun ani maal beekaree an siimannaani ayi baqaa lakki an tagbaarumaan gaafadha dubbii dhugaa fi adda baafachuu namni ammaa immoo beetee waan arge namatti hidha. Innaa akkana godhee amma kaa dubbiin jajjabaam naamin naan jettee hin kassasaayyuu naan jettee beektee. Ee nin kassa sanaan jette kissiin duraanii dura adda baafadha hin kijibin hin jedheen kaarigaa kissiin barragaa malee nama kassasuu hin danda'u naam hin jedheeni anillee amma kaa sababa kan keetiin afaan itti taree innaa simarraa hin adda baafachuu fedhe. Yaani wanta akkana hin qabdu jechuu ati. Hin beekaa warra nattan aggaqee obboleessi kiyya kanaafuu bakka ani simarraa adda baafachuu fedha. Isii immoo nama ka shamarree egaa. Ani hin beeku abbo.

Lamanyaa maati dhugaa dhugaa dubbatte akka bakka maleettu amma biraankii sirratti hojjechaa jira jedhi kaa. Innaa akkasuma amma tamalkaatoochi kiyyaa waan jette jedhi nama meeqa si daawwata osoo beekte bara. Namni obboleessa wii fidee akkana nama warrada magan. Magaan obboleettii akkanaa to'adha mana akkanaan hin jenne bicha. Naama akkam ree dhiifama na goote moo akkam wallahi siin qalladee. Haa garuu bishaan kitu saa. Garuu bishaan kitu miti. Innaa xiqqoo muddamte garuu. Eh, Barumsi banamee qooyi odoo haasofnu.

Inni akkasii salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu kabajamtoota fi jaalatamtoota akkatti biraankii hojjenna madabbo fagoon deemnu warra manuma keenyatti hojjenna akka isiniin jedhaa turtii gaarii akkasuma laayik sheer sabskiraayib godhaa waliin turtii gaarii.